צלם יעצט תניא, פרק ט', חלק ב', אדער ווערטער, דהיינו תלת מוחין שבראש, סאו אנהויב האט די פרק האט תניא גערעדט פון די מקום ווי די צוויי נפשות זענען אין די גוף, און אויך האט ער מסביר געווען ווי די צוויי האלטן א מלחמה, אזוי ווי א מענטש אזוי ווי א קליינע שטאט. יעצט גייט די תניא רעדן. מער אריינגיין אין דעם פון די איידיע אז עס איז א קליינע מלחמה און די כוחות וואס די נפש אלוקית האט און מה זה אומר וואס עס גייט דורך מיט די אייוועלט. סאו זאגט די תניא דהיינו תלת מוחין שבראש אז עס איז דא דריי מוחין אין א מענטש י מ מילים א חכמה בינה דעת ש ונפש אלוקית. ס'איז דא דריי לעכער אין די מח, ס'איז נישט ממש לעכער אבער ס'איז אזוי ווי ס'פילט אן, און די נפש האלוקית איז דארט, סאו ביי דעם איז דא די מח החכמה, מח הבינה, מח הדעת, שהיא חכמת השם וואס דאס איז די חכמה פון די אייבערשטער ונוסוי און זיין פארשטיינד, להתבונן צו א מענטש זאל קענען מתבונן זיין, מען זאגט אין ענגליש מעדיטעיטן, אזוי זיצן רואיג און אריינטראכטן בגדלות ה' אשר עד אין חקר ואין סוף, אלא הולד מהם און ס'איז געבוירן פון זיי על ידי דעת הירא במוחו ופחד ה' בלבו, און תניא האט שוין גערעדט אין די פריערדיגע פרקים פון דעם, ווייל ווען מען טראכט אריין פון גדלות אין השם, דאס באשאפט די געפילן. סאו די חכמה באשאפט די געפילן. די עמאושענס קומט פון די חכמה. און דאס אלעס קומט דורך די דריי מוחות. ואהבת ה' כאש בערה. און די אהבת השם איז אזוי ווי א פייער וואס ברענט בלבו אין זיין הארץ, קריש פשע לעבו איז אזוי ווי א פלאם פייער, להיות נכספו וגם כל שנאה שוי זאל זיין געצויגן און שטארק געצויגן, זיין זיין זעהל זאל ציען וועלכע שייקע און א גליסטן וועלכע פייצט און א שטארקע ווילן לא דבקה בו באין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש ומאוד מעמקי דריבה שבכלל האמוני. שבחולה לא ימוני, פון די טיפקייט פון הארץ פון די רעכטע זייט וואס דארט איז ווי די נשמה איז, די נשמה איז אין די מח און אין די רעכטע זייט פון די הארץ. שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא ודגוש, אז

כלל השמאלי, וואס די כלל השמאלי איז ווי די רוח איז, די נפש ע ל, די נפש הבהמית. יעצט גייט די תניא דא זאגן לך פויו לסטרא אחרא, איז דארף מען אביסל מסביר זיין, ס'איז דא צוויי ווערטער וואס ווערט אסאך גענוצט אין תניא און קבלה, איינס הייסט עסקפיא און איינס איז אכפויה אדער איז האכפע. איז קאפיא טייטשט אונטערגעדרוקט, און איז האכפויה טייטשט איבערגעדרייט. סאו למשל לאמיר זאגן א א הער האט א עבד, יעצט די עבד טוט וואס די הער זאגט, דאס הייסט די עבד איז אונטערגעדרוקט אונטער די הער, און די עבד האט ביטול, ווייל ער דארף טון וואס די זיין האר זאגט אים, און ס'מוז נישט אלעמאל זיין אזוי, עס קוקט אויס אזוי שלעכט, אסאך מאל קען עס זיין מיט געפיל, וואס היינט איז שוין זייער שוואך דא, קען זיין ס'איז דא מער אין אנדערע לענדער, באט. ס'איז אמאל געווען זייער נארמאל, למשל א קעניג האט געהאט עבדים, מענטשן זענען געווען זייער שטאלץ צו זיין א עבד פאר די מלך, און ער איז געווען אינגאנצן בטל פאר די מלך, און ער האט געפילט גוט אז איך טו וואס די מלך הייסט מיר טון, און ער איז געווען ממש, ער האט זיך געלאזט פירן פון די מלך, ער האט נישט געקוקט אויף זיך בכלל, ס'איז אלעס געווען די מלך. סאו דאס טייטש היסקאפיע. סקאפי האסט אונטערגעדרוקט. סאו טאמער איינער דרוקט אונטער זיין נפש הבהמית טייטש ער האט אונטערגעדרוקט, און איינער האט א סקאפי טייטש ער האט אונטערגעדרוקט זיין נפש הבהמית, און די נפש האלוקית איז שטערקער. הסחפויו, הסחפה, טייטש איבערגעדרייט. דאס טייטש ממש אז א מענטש האט געהאט די כח צו נעמען זיין נפש על נפש הבהמות און עס איבערדרייען אז ס'זאל ווערן איין שטיק קדושה. דאס איז ער סח פ. דאס איז איבערגעדרייט. סאו ס'איז נישט אז ער האט ער האט נאך א יצר הרע, זיין יצר הרע איז געווארן א יצר טוב. צו מיינט זיין א משהו סח פ נעסקאפין איז סח פ. לאמיר זאגן א מענטש האט דעסיידעט ער גייט אויף דייעט און ער גייט נישט עסן קיין טשאקלאד מער ווייל טשאקלאד קישן קומט מיט אסאך צוקער און ס'איז זייער נישט גוט. יעצט ער קומט צו א פלאץ און ס'איז דא טשאקלאד דארט און ער גייט עס נישט עסן. טייטש אז די תאווה איז נישט דא? ניין ער האט א שטארקע תאווה צו טשאקלאד. נו וואס דען? ער וויל פארלירן וואג, ער וויל זיין אויף דייעט, צו געזונט, וואס זאל נאר זיין, ער וויל עס נישט, סאו ממילא איז ער זיך גובר אויף די טאוול פון עסן טשאקלעד. יעצט וואס טאמער א מענטש איז געגאנגען צו א דאקטער און די דאקטער האט אים געזאגט נאך איין מאל די גייסט עסן טשאקלעד גייסטו שטארבן די ביסט ממש דעדלי עלערדזשיק אזוי איז דא מענטשן וואס זענען דעדלי עלערדזשיק צו נאטס איין טראפ ניס ממש קען אים הארגענען די דאקטער זאגט אים אז טשאקלעד די ביסט דעדלי עלערדזשיק צו טשאקלעד. טוס נישט טאטשן קיין טשאקלעד. יעצט אז די מענטש גייט צו א פלאץ און מ'געט דארט טשאקלעד, גייט ער בכלל האבן א נסיון פון עסן די טשאקלעד? ניין. ווייל ער ווייסט אז ער עסט דאס שטארבט ער. סאו טייטש אז די תאווה איז נישט דא ווייל

ער ווייסט אז איך וויל לעבן קען איך דאס נישט האבן און פארטיג סאו דאס ווערט ארויס פון זיין קאפ. אבער ס'פעלט נאך אלץ אביסל אז איידיע פון א סככה ווייל ווי נישט ווי די תאווה איז דא און וואס טאמער מארגן קומט עפעס א נייע דאקטער און ער איז אויפגעקומען מיט א מעדעסין פאר די מחלה און ער געט אים די מעדעסין און יעצט קען ער עסן טשאקלעט גייט ער צוריק עסן טשאקלעט. סאו טאקע ס'איז טאקע די תאווה נישט דא אבער ס'איז נאכנישט אינגאנצן צודריקט. סאו כ'טריי עס פשוט מען זיין מיט א משל. סאו קודם קענסטו פארשטיין אביסל א חילוק ווי איינער צודריקט א תאווה און איינער דרייט איבער אדער איינער ווערט פטור פון א תאווה אבער איבערדרייען א תאווה אינגאנצן איך ווייס נישט צו ס'איז שייך ממש א משל אין גשמיות אבער דאס איז פשט פון הסחפה אז ממש מען האט איבערגעדרייט אז ס'איז שוין נישט דא די תאווה ס'איז שוין נישט דא קיין שייך אפילו אז א דאקטער זאל קומען געבן א מעדעסין די תאווה איז אינגאנצן אוועקגעגאנגען פון דעם מענטש, דער מענטש איז כל כולו לה', זיין יצר הרע איז געווארן זיין יצר טוב, זיין נפש הבהמית איז געווארן א נפש אלוקית. און דאס וואס תניא זאגט דא, אז די נשמה וויל אזוי שטארק עס זאל האבן אזא כח אויף די גוף, עס זאל ווערן אלעס אנגעפילט מיט'ן אייבערשטן, און ער זאל ווערן מלא ודגוש, איבערגעפילט, און זאל אריבערגיין צו די כלל אז מלא, אז נישט לסקפיא, להכפויו, צו עס אינגאנצן איבערדרייען לסטרא אחרא, אז די נפש האלוקית זאל איבערדרייען סטרא אחרא, און עס זאל ווערן איין שטיק קדושה, יסוד המים, זאגט די תניא ווייטער, די יסוד המים איז רובם שבו, שהתאווה שם קליפת נוגה, ווייל עס איז דא די ארבע יסודות, און אין די סוד המים דאס איז די מקור פון תאוות, און ער וויל אז די מים זאל ווערן קדושה לשנות לבבך מתענוגי עולם הזה לאהבת השם, און אז מען רעדט שוין פון די זאך פון וואסער, די חובת הלבבות זאגט אז נשמה איז פייער, און די רוח, די נפש הבהמית, איז וואסער. און אזוי ווי דו פארשטייסט אז פייער און וואסער קענען נישט גיין צוזאמען, אזוי זאלסטו פארשטיין אויך אז ווילאנג א מענטש האט נישט אינגאנצן אונטערגעדרוקט און אויסגעלאשן זיין תאווה, דאס טייטש ער האט נישט איבערגעדרייט זיין תאווה פאר'ן באשעפער, ער האט נישט גענומען די פייער און געמאכט פאר וואסער, קען ער נישט דינען די אייבערשטער, ער קען נישט עקזיסטירן, ווייל זיין עקזיסטירן איז נישט קיין עכטע עקזיסטירן, ווייל ס'איז פייער און וואסער און די צוויי זאכן גייען נישט צוזאמען. זאגט דער תניא ווייטער כמו שכתוב ווי עס שטייט בכל לבבך ובשני יצריך, ווי עס שטייט בכל לבבך און דארט איז פשט ווי רשי זאגט בשני יצריך מען זאל דינען די אייבערשטער מיט ביידע יצר'ס, און פארשטייט זיך וויאזוי איז שייך א מענטש זאל דינען די אייבישטער מיט זיין יצר הרע, אז די יצר הרע טרייט דאך אוועק צו נעמען די מענטש פונעם באשעפער, איז די תירוץ איז, ווייל וואס וויל די נפש הבהמית און די יצר הרע, וואס ווילן זיי? וואס טרייט די יצר הרע ארבעט מיט די נפש הבהמית איבערצורעדן דעם מענטש אז וואס? נאכצולויפן תאוות. יעצט פארוואס זוכט ער, וואס טייטש דאס וואס זוכט ער? ער זוכט תאוות, ער זוכט תענוגים. יעצט זיין מיסטעיק איז אז ער ווייסט נישט אז די ריכטיגע תענוגים איז די תענוג באמת צו דינען די אייבערשטער, ס'איז נישטא קיין בעסערע תענוג אויפן וועלט. כ'געדענק נישט עקזעקטלי ווי אזוי די מעשה גייט, ס'געווען אמאל א גרויסע איד, ער האט געזאגט, זאג נאר פאר די אלע בעלי תאוות, וואס איז די מורא'דיגע תאוות צו דינען די אייבערשטער און צו לערנען און דאווענען, אז זיי אלע קומען לויפן אין בית מדרש. וואס טייטש דאס אז די בעל תאווה רעדט זיך איין אז תאוות מיינט מאכן געלט און אלע אנדערע שטותים אויפן וועלט. סאו ער רעדט זיך איין אז דאס איז די ריכטיגע תאוות מילא וועגן דעם איז ער ביזי דאס נאכלויפן. אבער טאמער דו קענסט אים ווייזן. און געבן א שטיקל געפיל פאר תענוגי השם, לשנג על השם, עט ער, יא, עט נאכלויפן תאוות, ווייסט וועלכע תאוות? תאוות השם, די ריכטיגע תאוות. סאו, וועגן דעם איז מען זאגט ביי קרישמע, בכל לבבך, און זאגט מען בשני יצרי חמה, ביידע יצא הארץ, וויאזוי? דורך דעם וואס דו ביסט, דו גיבסט אביסל א טעיסט פאר די יצר הרע, פאר די נפש הבהמית, די תענוג פון די אייבערשטער, איז מילא קענסטו דינען די אייבערשטער אפילו אן די יצר הרע. זאגט די תניא ווייטער, והיינו שיעלה ויבא ויגיע למדריגה הוה רבא, ער זאל ארויף גיין און זאל אנקומען צום מדריגה פון הוה רבא וחיווי יסורי, און א שטארקע ליבשאפט, מדריגת ממדריגות אהבה עזה כריש פייאיש,

שטארקע געפיל פאר עפעס, האט א שטארקע געפיל צו דינען די אייבערשטער, ער קאכט ביים דאווענען, ער קאכט ביים לערנען, ער קאכט ביים טון א מצוה, דאס איז ריש פייש. אבער אויב איז דא א העכערע מדריגה וואס איז אהבת תענוגים, אז מען איז שוין מסנוג מיט די אייבערשטער און מען פילט אזא תענוג דינען די אייבערשטער, אז ווען א מענטש טרעפט זיך דארט טייטש ער איז שוין דורכגעגאנגען די סטעידזש פון מהפך זיין זיין זיין רע, און זיין רע איז שוין נישט דא, איז מילא איז ער שוין אנגעקומען צו די לעוועל אז ער איז שוין ער איז שוין רואיג דארט, ער איז שוין אין די פלאץ ווי אלעס איז טאניג, צו מסביר אין אנדערע ווערטער. ווען א ווען למשל א פייער, יעדע מאל א לעכט ברענט, א פייער ברענט, גייט עס אויף ארויף, פארוואס גייט עס ארויף? ווייל ס'וויל זיך מחבר זיין, ס'וויל זיך קאנעקטן צו זיין שורש וואס דאס איז די זון. און עלי הציע אז די פייער זאל ווען טאקע קענען אנקומען צו זיין שורש, וועט ער ווייטער ברענען? ניין, ער איז שוין דארט. די זעלבע זאך איז מיט די די נשמה, וויאזוי לאנג די נשמה איז דא, און ס'האט פראבלעמען מיט עולם הגשמי און מיט תאוות עולם הזה, איז ברענט ער אזוי ווי די לעכט, ער ברענט, ער ברענט, ער ברענט, ווייל ער וויל זיך מחבר זיין צו זיין שורש, אבער די רגע ער קומט אן צו די שורש איז ער רואיג. איז וועגן דעם ווערט עס אנגערופן אין פסוק אהבה בתענוגים. סאו ס'איז דא אהבה. רישפייאיש, וואס צו זאגן אין אנדערע ווערטער רישפייאיש איז טייטש ער האט איינגעשלאפן, ער האט אונטערגעדרוקט די תאוות, און יעצט ברענט ער פארן אייבערשטן. ס'קען אפילו זיין ס'איז א גאנץ טאג אבער די תאוות איז נאך דא. אהבה בתענוגים טייטשט אז ער איז שוין, אזוי ווי מ'זאגט אין גן עדן, ער איז שוין דארט, ער איז שוין אנגעקומען צו די שורש, איז מילא ברענט ער שוין נישט, ער איז מער רואיגער. די תענית ווייטער לויט ענק אל השם מעין עולם הבא, און תענית זאגט ניין דו האסט וואס? מ'מוז ענק זען די אייבערשטער פון מעין עולם הבא, צו האבן ממש עולם הבא אויף די וועלט. ועונג היא במוח חכמה, און די עונג איז אין די מח חכמה, ושכל המסנג בהשכלת השם, ווי דאס אויך כפי השגת שכלו וחכמתו. ווי בחינת מים, און דאס איז בחינת מים, וואס מים איז פלעזשער. וזרע אור זריעה שבקדושת נפש אלוקית, המספחת לטוב את הבחינת מים, און די זרע אור זריעה וואס איז אין די נפש אלוקית וואס דרייט איבער צו גוטס די בחינות פון מים שבנפש הבהמית פון די נפש הבהמית שמהם בועט תאוות תענוגי העולם הזה מתחילה אז די אש זריעה איז אזוי ווי שטייט אש זריעה לצדיק איז דאס שיינט אריין און ס'נעמט די וואסער וואס די וואסער איז די תאוות עולם הזה, און די אלע זאכן וואס טוט די מענטש תאוות עולם הזה און ס'דרייט עס איבער. ווי כמו שכתוב ביי עץ חיים וויאזוי ס'שטייט אין עץ חיים שער ניעם פרק ג' בשם הזוהר שרע נהפך להיות טוב אז די רע ווערט איבערגעדרייט צו זיין גוט גמור כמו יצא טוב ממש אזוי ווי די יצא טוב ממש והסר הבגדים הצועים ממני שהם תענוגי עולם הזה שהיא מלובש בהם. ווער איז די לשון? הבגדים הצועים. אלע תאוות עולם הזה ווערט אנגערופן בגדים צועים ווייל ס'איז בגדים צועים, סאו מענטשן זענען ביזי נאכלויפן א גאנצע טאג און די גאנצע זאכן זענען עכט ביזי נאכלויפן איז בגדים צועים שמוציגע זאכן, און שמוציג מיינט ממש צועים איז א לשון פון עקלדיג ווייל דאס איז תאוות עולם הזה ס'איז ממש עקלדיג און וועגן דעם איז נישטא א זאך אויף די וועלט וואס גייט צופרידן שטעלן א מענטש. און אפילו א מענטש האט אנגעקומען אלעס ער געוואלט, די גמרא שרייבט אז א מענטש קען אפילו נישט ריעטשן פופציג פראצענט, מ'וועט נישט אריינגיין אין דיטעילס וועגן דעם, באט א מענטש האט דארט איך ווייס וואס ער האט נאר גע'חלומ'ט, וועט ער קיינמאל נישט האבן קיין צופרידנקייט דערפון, פארוואס? ווייל די אלע תאוות של עולם הזה איז צוים ס'איז ממש גארביטש. וכן שאר כל המידות שבלב און אזוי אויך אלע מידות אין די הארץ שהן ענפי היראה ואהבה וואס דאס איז די ענפי היראה ואהבה יהיה להשם לבדו ס'זאל זיין נאר פאר די אייבערשטער וכל כח הדיבור שבפה והמחשבה שבמח יהיה ממולא ממלאים מן רישי מחשבה, זאל זיין אנגעפילט פון רישי מחשבה והדיבור של נפש אלוקית לבדו, שם מחשבת השם ותורתו, דאס מחשבה פון די אייבערשטען זיין תורה, להיות יחוסה כל היום לפסוק פיסא מגירמא, זאל רעדן און לערנען א גאנצע טאג, בכח המעשיות שבידיו אשר רמח אבריו יהיה במעשה מצוה לבד, שלא בראש השלישי של נפש אלוקית. יעצט גיי איך טאן אביסל זאגן וועגן נפש הבהמות, אך, נפש הבהמות, די נפש הבהמות פון די קליפה, וואס קומט פון די קליפה, רצוני לאהבך ממש, די רצון איז ממש פונקט פארקערט, אז ס'וויל מושל זיין אויף די נפש אלוקית, און ס'וויל נאכלויפן אלע תאוות, און בכלל נישט קוקן אויפן באשעפער, בכלל נישט מדבק זיין מיט די אייבערשטער, איז לטובת אדם שתתגבר עליו, ס'איז טוב פארן מענטש אז ער זאל זיך שטארקן אויף די נפש הבהמית ונצחהו און ער זאל מנצח זיין, כמשל הזונה שבזוהר הקדוש, אזוי ווי די משל פון זוהר, אזוי ווי די זוהר ברענגט די משל פון די זונה, וואס איז די משל פון די זונה? אז א קעניג האט געהאט א זון, און דער קעניג געגאנגען און געדינגען א זונה, ער זאל איבעררעדן די זון, זאל מען זיין זון, איז נישט דער קעניג וויל אז די זון זאל טאקע מען זיין זון, דער קעניג וויל די זון זאל זיך שטערקן, אבער דער זונ'ס ארבעט איז אז מען זאל איבעררעדן די זון, ער זאל טרייען איבערצורעדן און די זון זאל אים אוועקשטופן, זאל איר אוועקשטופן. אזוי איז די יצר הרע, די יצר הרע איז נישט מער ווי איינער וואס קומט איבעררעדן דעם מענטש אויף אלע שטותים און מאכט אויסקוקן כאילו די אלע תאוות עולם הזה איז עפעס בכלל, און אונזער דזשאב איז נישט נאכצוגיין די שטותים און זיך איינרעדן אז ס'איז טאקע אזוי, נאר זיך צו שטארקן אויף דעם, און צו וויסן אז דאס איז סך הכל א נסיון פון די אייבערשטער, און די אייבערשטער האט זיך אהער געשטעלט כדי אונז צו מנסה זיין. סאו דא ענדיגט מען פרק ט'. איך וועל זאגן אזוי, איך בין געווארן לעצטנס זייער ביזי, איך ווייס נישט איך וועל קענען ממשיך זיין געבן שיעורים אויף תניא, אפשר יא אפשר נישט, און אויך איך וואלט געוואלט אנהויבן מער געבן דרשות, ארויסצוברענגען די תמצית פון יעדע פרק, אנשטאט צו לערנען תענית אליין, ווייל איך זעה אז מער מענטשן האבן דאס ליב אזוי אויף די וועג, אזוי ווי איך זאג, איך בין געווארן לעצטנס זייער ביזי, מען וועט זען צו מען וועט האבן צייט אדער נישט, האטס א לעכטיגן טאג.